Nā, ka tīmata te tangata te tīni haere ki runga i te mato o te whenua, ā, ka whānau ā rātou tamāhine. Ka kite ngā tama a te Atua i ngā tamāhine a te tangata he ātaahua, nā, ka tango rātou i a rātou i pai ai ō rātou katoa hei wahine mā rātou. Nā, ka mea Ihua, E kore tōku wairua e whakawā tonu i te tangata. He kikokiko nei anō hoki ia, nā kia kotahi rau kia rua tekau tau ōna rā. He roroa ngā tangata o te whenua i aua rā, ā, i muri iho i te haerenga o ngā tama atua ki ngā tamāhine a te tangata, ā, ka whānau ā rātou tamariki, Ko rātou ngā mārohirohi o mua, he tangata whai ingoa. Ā, ka kite te Atua, he nui te kino o ngā tangata i runga i te whenua, he kino hoki ngā tokonga ake o ngā whakaaro katoa o tōna ngākau i ngā wā katoa. Nā, ka puta kē te whakaaro o Ihoa, i hanga ai e ia te tangata ki runga i te whenua, ā, ka pōuri tōna ngākau. Nā, ka mea a Ihoa, Ka whakangaromia atu e ahau i te mata o te whenua te tangata e hanga nei i ahau, te tangata te kīrehe. te mea ngokingoki me ngā manu o te rangi. Kua puta kē hoki tōku whakaaro i hanga ai rātou e ahau. Koe noa ia te mana kōhia e Ihua. Ko ngā whakatipuranga ēnei o Noa, ko Noa he tangata tika, he ngākau tapatahi i ōna whakatipuranga, i haereere, tahia noa i te Atua, ā, whānau ake ngā tama noa tokotoru, ko Hema, ko Hama, ko Iapeta. Nā, kua kino te whenua i te aroaro o Ihoa, ko kī katoa hoki te whenua i te tutū. Nā ka titiro te Atua ki te whenua, ko kino, ko hē hoki te ara o ngā kikokiko katoa o runga o te whenua. Nā ka mea te Atua, Kia noa, kua tae mai ki tōku aroaro te mutunga o ngā kikokiko katoa, nā te mea kua kī a rātou te whenua i te tutū, nā, ka whakangaromia rātou tahi, ko te whenua e ahau. Hāngai e koe tētahi āka mōu, ki te rākau kōpera, me hanga e koe ētahi rūma ki roto i te haka, ka pani ai i roto, i waho ki te ware. Nā, kia pēnei tāu hanga i taua mea, kia toru rau whatihanga te roa o te āka, kia rima tekau whatihanga te whānui, ko te teitei kia toru tekau whatihanga. Me hanga e koe he matapihi mō te āka, kia kotahi te whatianga ki raro iho te tuanui e whakaotia ai e koe, ā, ko te tatau o te āka me whakanoho e koe ki tōna taha. Ka mea ai koe he papanga ruma tō raro te tuanua, me te tuatoru. Nā, ko ahau tēnei, ahau te tuku atu nei i te waipuke ki runga i te whenua, hei whakangaro i ngā kikokiko katoa e whai manawa ora ana i raro i te rangi, ā, ka mate ngā mea katoa i runga i te whenua. Otiā, ka whakamane ahau taku kawenata ki a koe, me haere koe ki roto i te āta koutou tahi ko au tama, ko tāu wahine, ko ngā wahine anō hoki a au tama. Me mau e koe ki roto i te āhaka ētahi o ngā mea ora katoa o ngā kikokiko katoa, kia rua o ia āhua, o ia āhua, kia ora tahi ai me koe he toa hei te uha. Ko ētahi o ngā manu o ia āhua, o ia āhua, o ngā kararehe hoki o ia āhua, o ia āhua, o ngā mea ngokingoki katoa o te whenua o ia āhua, o ia āhua, kia taka, kia tā takirua o te katoa e haere ki a koe kia ora ai. Tangohia mai hoki māu ētahi o ngā kai katoa e kainga ana me āmene mai ki a koe, ā, hei ka tēina māu, mā rātou hoki. Nā ka meatia e Noa, rite tonu ki ngā mea Ka toe whakahaua mai e te Atua ki a ia tana i mea ai.